Amito akwany kare man me waco ki dano ducu ma winyo leb Acholi nyo leb Luo ni an macalo latinwu

pi jo magi pe gingeya weko ca mukene gitimo gin ma kilwongo ni misjudging nyo making negative criticism co amyero awacci wun ma wutye ka waco nyo wutye ka loko negative criticism. ni an atye ma angeyo ngo ma an atye ka timone. Dong lutwa iye acoli pole weng gin ma dano maro i lobo acoli kacel ki lobo pa luo en aye gimaro opposite pa gin moni gimaro lung tuke pa gin moni. So wan macalo media personalities onyo jo ma gukwano IT level ma lamal nyo computer science ki kacel ki tic ki communication waneno news mani ma catte, lok mani ma ka an aloko catte bedo ki views mapol, bedo ki followers mapol. Meno target pa wan ma watye i media tye kumeno. Co an pe abibedo ka loko gin mo ma nongo pe kelo market nyo pe kelo views nyo pe weko an adongo malo. Omyero aloki i demand pa customers nyo pa followers ma mega. Kit wa i biacara, i business.

pi dano nyo pa pi customers ma megi. So omito in macalo labiacara i meeting the demand of your people or of your customers. Man aye oweko Daniel Soka timo gin ma en tye timone ni. Co gin mukene ma tye ma myero wun wunge en aye ni i lobo kany ka imyero kwo iye maber ca mukene

Latin laco pe ilongo mani i cingi dok an macalo His Excellency Dokto Daniel Soka aka The Bad News System Teng Cagwan The Voice of the Voiceless ma opwonya dok lunyodona opwonya ni ngat mudongi in omyero itim ber idongo. Ngat mulweny i komi me akakar mere in omyero ilweny i kom en bene me akakar man aye gin ma an aneno tye i lobo Acholi nyo i lobo pa Lwok. Caa mukene pat ki i lobo pa jo mukene but i lobo pa wan acoli ni mito kumeno pien lunyowa ki lutima ago dwong marac ka wawaco ni lutima ago nongo myero in inge ka in latin acoli nyo in latin lwor ada. Dong in moni ma ibibino mere iyeto Daniel Soka onyo ibibino iloko lok me miu ni mo i kom Daniel Soka? Ka itamo ni aweki nono, ci wango. An pe abiweki nono. Tek ikelo. Me ming, Aketo ryeko piny manok ci wakemeko i kit me ming. Ikelo me ryeko, watero i yo me ryeko. Ikelo me niango, watero i yo me niango. So an a treating dano kit ma gin gitera kedi. Meno principle na eno abi treating in kit ma in itero ki an. Ka in iwaco ni in bene ingeyo yet tutwal, an yet mo i leba actually ma pe angeyone pe. So ibiwinyo yet ma tye organic. Ma tye organic. En oweko pol lwak ma mega gilwonga ni Mister Bad News. Pien ka in iyelo an ci ibiwinyo bad news. Ibiwinyo doesn't. and a full bucket of bad news. So pe iyel an wek pe ayeli. Pe ilweny i koma wek an pe alweny i komi. Ter an i kit ma in imito ni an ater ki in.

Mak i wii kenyo ni ming kabedo ne peke bota. Ababa pe nongo kabedo ne i ngeta onyo i ganga onyo i territory ma mega. miyo ki kwiya piny pe nyibo kabedone i ganga nyo i territory ma mega. Co ka in imito winyo mere bad news ci yel an ci ibiniang ni Acholi ma giwaco ni Acholi kikome-ni tye. Dok ma tye-ni en aye an. En aye an kikome Acholi ma tye original. Acholi ma tye original dok tye pen Acholi kikome. Co Lweny pud pe otum. I lobo kany, kwo kilwenyo kwede alwenya. Kwo omyero ilweny kwede wang ma ito. Ka in icito ka two ma bene i komi lit-ti, pud ilweny alwenya ki kwo. Co bed lalweny. Ka imito kanyo loboni, ka imito ni kwoni obed tye, wek atye ma acung woko ni rip, atek woko ni king wa i cawani pien ni abedo ka lwenyo ka lwenya i kwona. Abedo ka lwenyo alwenya pi kwona. Co in lamone moni nyo in lacol cwiny moni nyo in lajok mo ma itamo ni ibibino mere ka crossing yona. kun ibyeko ni abiweki nono, an pe abiweki nono, abiweki muromo, abiweki ma oromo.